ya ndi kwene vhono shuma nḓila khama dza vhukuma maziko ḽa muḓivha na ḓingana vha ri ṱhamusi na ḽone eh, ro no ḓivha tambela ḽone ḽi ḓivha zwavhuḓisa kha ene ndi pfane vha kha albamu yano ye akoli mandiitsa ro no ḓivha nayo ḓuri dza kha zwa zwino kha fuwan fm 88.7 hune tshipikwa thusa lushaka ndi khou lavhelesa hafha eh, ndi kha ḓi a vhona na mavhudzi a hone anga o ya ningei kha dzithambo

ni sa vhani kuri swayedza e eh, li vhuesa nga maanḓa a khou limanedza ndo ni ṱanganedza nga nendira kha phone fm 88.7 v power drive kha nne eh, legwena general de khathihi na mbuibi enda ndi khou livhuwa nga maanḓa mhm. ndi khou livhuwa nga maanḓa ndo kona u swieleliwa hafhanoni muḓini wa vheiwe a ni khou tou vhuya eh, ndi khou tou vhuya ah. nda ndi khou vhudza mbuyi uri hai man ndi khou tou vhuya ndi a u ḓivha Ndi a- zwino zwino eh, okay mandibve khalo helo la uri thamusi no thoma na eh, na ḓiwana ni tshi khou huma ngwi khulu nge a thi fani tsho ḓivhavho Ah, zwino akholi Ah. mandisa u xela ndi u xela a livhuesa nga maanḓa matsiko ina nyambedzano ti eḓi eno ḓi takuwa na kale Eh, mara fhedzi zwa zwino ndi naye akholi mandisa mbekedzo wa fone fm 88 7 khoi akholi mandisa akholi mandiza ndi eh akholi mandiza ndi mswana ane o alutshela ngi ya muraga mm. eh o begwa nga vho Elvis Mandiza na vho Elelwani okay so akholi mandiza o alutshela ha muraga mm -hmm. a ah, dzhena tshikolo ha muraga mm -hmm. eh, primary school a ya dzhena thasi secondary school mm -hmm. u bva hafho a ya university of venda mm -hmm. eh, ndi hafho e zwithu zwinzhi nda thoma u zwi ita ndi hone university okay. of venda zwa muzika nga maanḓa ndo thoma u to zwi pfa uri hezwi ndi khou tea u zwi ita Nyene. pfa uri a thi khou kona u dzulisea ndi univene ngi Mhm. Na Univene. Ndi- ndi hafho he nda thoma u rekhoda nyimbo dzanga dzo thoma hone Mhm. ya ho vha huṅwe mufhio ni tshi to thoma u rekhoda nyimbo dzanu dzo thoma na univen Eh, ndo thoma u rekhoda nga 2012 2012 ndi Yeah, kale ni nga ndi ngomu kale ndi Mhm. ndiri kha kha nḓowetshumo ya muzika ndi kale ndi khayo ngori Mhm. ndi muthu o lidza dzikerekeni Mhm. Eh, arali na humbula tshiṅwe tshigwada tsha vhaṋeiwa heavenly voices okay eh ndo no vhuya nda vha na muṅwe wa vhalidzi hanefhaḽa vha bass mm-hmm. guitar na lead mm-hmm. guitar eh na muṋe wa vhaṋe ri gaḽo ro ḓi tshimbila naye ndi khou mm-hmm. lidza dzi lead guitar na dzi bass guitar zwino eh, eh, ah, eh, ndi kale nga maanḓa ndi khazwo izwi zwithu u swikela nṋe muṋe ndi tshi pfha uri ah, ndo neta ngo vha backstage ṱoḓo tou vha phanḓa ha vhathu nṋe ndi na dzina ḽanga hu pfhi hu khou ḓa nnyi a kholimalisa a ni vhoni khasho ṋamusi

zwine nda ndi zwithu zwine a thi to ambesa nga hazwo mm-hmm. na musi ndi khou tshimbila ndi nga si zwi humbulele zwezwi ndo no bvelela ni tshi vhona zwo ndi khou tshimbila nga mini ndi khou litisa ni a kona u zwa zwo ro mutukana ha ngo ruwa nga shango oh. ya a kholi mandizo e eh, kha ri dzhena tshoṱhe kha nḓo tshuma zwa muzika ya muthu a tshi dzhena kha tshithu a sa ku dzhena mm. huṅwe u ya vha hu na zwi a vhona zwone eh. huṅwe ha vha hu na zwine a vhori ṱhamusi zwo tou kombetshedza uri u dzhene kha nḓo tshuma zwa muzika mm. hu na vhathu vhane vha na thaidzo vha ṱoḓa mike u bvisa thaidzo yavho mm. hu na vhathu vhane a vha koni u amba na vhathu vha na thaidzo eh. vha to imba vha bvisa thaidzo yavho a khweli mandeza ndi tshi dzhena kha nḓowo tshima zwa muzika vha vha ho itea mini vha no lavhelesa mini Eh, muzika wa tshitoba kha nne mhm. eh, mc na mbuye mhm. eh, ndi madzina mahulwane ndi madzina mahulwane abetives zwo yo ni soko pfunga thi ndi ndi ndi mhm. so muzika wa zwa zwi kha nne zwa zwithu nga nḓila ineyi naho zwo vha zwi hone hayani mhm. nṋe nda ndi tshi zwi ignore mm. ee khotsi yanga ndi ḽi ka nḓila ḽa muzika wa tshivenḓa mara nṋe nda ndi sa nda tshi soko ri mm. ee khamusi ḽiṅwe ḓuvha ee ha to swika tshifhinga tshe hetsho tshine nda khou ni vhudza tshone tshamusi ndi univen mhm. nda ndi tshi to zwi pfha uri a zwanga zwi to vha mm. mbidzo hezwi ndi khou ndi khou tea u zwi ita hezwi zwithu ndi khou amba nga musi ndi si tsha kona u to vhala bugu ndo ḓa nda feila nga maanḓa hanefha kha hezwino ndi computer kwamba dzi science. degree dzo ya ngori a si uri tongo feila nga hoyo ṅwaha ndo feila nga maanḓa ngori nda ndi khou ignora mbidzo ine ya tovha uri ndi zwithu zwine nda khou tea u zwi ita Ee. zwino ndi tshi focusa kha muzika na zwoṱhe na zwoṱhe nda kona u vhona zwithu zwanga zwi khou tshimbila nda ri, "Ah, no amba uri ndi zwithu zwa vha fhasi ndi tenda uri hu na khaedu kha tshiṅwe na tshiṅwe tshine vhari ṱhamusi unga vha khou tshi ita vhutshiloni nahoyi u tshi ḓo fhedza ye wo zwi kona u tshi bveledza Eh. khaedu dzone dzo ima nga nḓila ḓe ndi dzifhio Eh, arali ro to sedzisa kha nṋe zwe nda to mm. ṱangana nazwo thi ṱoḓo amba nga zwiṅwe zwithu zwine vhaṅwe vhathu vha nga ḓi zwi amba khwine mm, mm. nṋe zwe nda ṱangana nazwo ndi tshi thoma muzika ndi mafhungo o dzhieliwa fhasi mm-hmm. no zwivhana um eh, ndi uri khaedu ye nda vha nayo i ndo vha muthu ane nda khou rejectiwo nga maanḓa mm-hmm. eh, nga dzi musician thi ḓivhi vha vha tshi khou tou offa kana vha tshi khou tou vha vha uri a vha khou ṱoḓa u mveledzisana mm-hmm. mara ndo vha muthu oe nda ḓo reject tiwa ndo ri a tho ngo wana na feature na to tshekesa kholimandiza a huna artist ye a mudumisa mm. and uri ni wane a kholimandiza a khou shuma na iṅwe artist zwi a konḓa nga maanḓa mm. ngori u thomani ho vha u tshi vha hu nṋe mm -hmm. ane nda khou ṱoḓa dzi collaboration mm -hmm. nda ḓa nda stopa nda ri no it's fine Mm. Uh, I'm gonna do my own thing. So, yeah, ndi khou zwi litsha izwo ha vhathu. Mm. And u bva zwezwo ndi tshi zwi litsha thongo tsha humbela muthu collaboration. Mm. Nda ndi khou ita muzika wanga. Ono khou ṱoḓa u ḓa tsha ri wa khaḓi ndi ḓo mhm, fitshara mhm. mara a nṋe ndo bva khazwo so u rejectiwa nga maanḓa zwi na khaedu na tshelede tshiṅwe tshifhinga mhm. ngori u phusha muzika zwi ṱoḓa marketing ni wane ni si na tshelede no zwi wana so eh, ni wane ni khou balelwa u performa kana u to ya showuni ya mahala uri ni ḓimakete ngori a nina tshelede hmm. no zwana show i ri vuwani nṋe ndi nga si ya athende ndi khou bva muraga ndi si na tshelede ngo ndi ḓo tea u ṋamela luṋa ndi akhole zwinoyo hmm. ena ndi jmt wo tou thoma khou i phanḓa musi ri tshi dzhena tshoṱhe kha album ai wana vha ri khori ṱhamusi ndi jmt fhedzi ane vha ri ṱhamusi anga vha na mbudziso a kha a kholi mandisa kana vha tshi ngo to mu lumelisa Eh, na vhone ndi a vha sendela kha nembeka tsha mishumo masiari ḓuvha na musi kha 0720143891 zwa zwino ri khou dzhena tshoṱhe kha album kha vha ndi dzheo ye nda ndi masiari Linda, yenda Mark November Sema. ndi na akholi hafha Eh, alcoholic. Eh, uri nna Mike.

dzavho a zefo dzane ri mi tevhelela ṅwana mukalaha ya ndi khou ṱoḓesa zwone ndi khou livhiwa nga maanḓa ndaa ndaa Eh, livhusa nga maanḓa vhathetshelesi vha fone fm 88 tshipikwa tisa lushaka ndi khou tenda khathihi na fulufhela uri hai vha kha ḓi vha hone vhane vha khou amba uri a khole eh, ri kha ḓi ṱoḓa u amba na inwi hanefha kha vuwan fm ndi masiari he nda ndi khou luma mbilu hafha fhethu khoi a khole hallo hallo sia murangi

na vhone fhembe sa vhuroto na vhukhada ee Eh, a ko le nna ke le ka tsa go ba tsone di ko tsone koda ma dinyimbo dza no man tsita batho ma nna nga tsa panda man zwa ku ma nam tsiri ba na mutambo nga fa vuwani a pare ko ita eh me di ri ko ita event nya ne ba ka vone se ne di da ko na ri funga dzavo ma ndi nga to guma na mtsiho ma bana ndi khou zwi vhona ha no ndi- ndi- ndi- ndi khou dzi vhona nḓila naho ndi khou ita ndi tshi xela mara

ndi lindedze ndo bva muyani livhusa nga maanḓa vhone tshifhefhe a khole key Ina. album i ḓivhe zwavhuḓi sa makhelwane ho vha ho itea mini ni tshi sala nyi swikene vhari ṱhamusi na dzula fhasi na lugisa i album Eh, albamu ya makhelwane ndi albamu ine a thi ḓisoli nga maanḓa Mhm. Hai, albamu ndi ine ya khou amba zwithu zwine nṋe muṋe Makhelwane- nda ndo neta ngazwo okay avhe makhelwane a ambele zwi Eh. zwi vhuya eh? eh, ah, makhelwane hu na vhomakhelwane vhavhuḓi okay Eh, okay na nṋe arali ndi khou amba nga makhelwane Eh, ndi khou amba nga makhelwane ane a tou vha a si wavhuḓi mara vhomakhelwane hu na vha- vhomakhelwane vhane mbudzi dzi nga si dzhene dza ḽa muroho vha hone. Mm, mara ane nda khou amba ngae eh, a nga ḓi thoma a humbula uri ndi dzikhade no zwi vhona Hai, none ndi khou dzi litsha Mm. Ndi khou dzi litsha.

so ndi yo talu- yo yo ṱuṱuwedza arali na thetshelesa hu na nyimbo dzo no nga a vha mpfuni henefhala Mhm. a vha mpfuni ndi continuation ya makhelwane Mm. Ei, arali ni khou tou thetshelesa zwavhuḓi so albamu ilani i khou tou kaidza zwiito zwivhi zwo no itwa nga vhathu Mm. Ei. zwino ei anono ambesa zwino apo a khole mandisa anono tshena dziṅwe dzimbudziso fhedzi kha ri tenda uri a khole mandisa a hone maḓinga e, a ngaho vho kha ende Ee. e, ndi khou lavhelesa e, content ya ya makhelwani na heḽi ḽa kha ende ndo no ḓi ḽi tamba heḽi ee Eh, ni a khou sumbedziso heḽi a heḽi a si ḽa makhelwani vho heḽi ee Ah, vha ḓi to amba uri ḽi vhukati yanu na onoyo ee ane vha ri ṱhamusi o vha sa khou ita zwone zwine vha ri ṱhamusi ni khou ṱoḓa zwone Ee. eh, vhutshiloni yano fhedzi a ri tende a khou ḽi mandisa khe alibamu i khou shuma nḓila-ḓe eh arali ro sedzesa nga maanḓesa online mhm. i khou shuma nga nḓila ine ya ntakadza vhukuma mhm. eh ndi nga si complain so eh dzi album nadzo dzi khou ḓi rengwa naho dzi si nga si rengiwe sa kale mm, mara mm, copy mm, nadzo dzi khou ḓi rengisa so i khou shuma nga nḓila yavhuḓi dzi radio dzi khou itamba vuwani i khou mhm, itamba so ndi nga si complain hai ni a si complain Eh, tshiṅwe na tshiṅwe tsho dzudzanyea Tsho dzudzanyea. Eh, fhedzi kha ri khou amba album ya makhelwane ndi album yo tou thoma kana i hone iṅwe album ine vha ri ṱhamusi na no ḓi i shuma murahu ee ndo no shuma albamu ndi ya vhuṋe Mhm. ee ndo no shuma albamu u vhuyo swikela vheo ni tshi to zwi pfa uri ḽithala ya dina Ee, ndo to- hedzi albamu dzoṱhe ndi dzo to ḓibveledzisa vhathu vhanzhi vha a mangala uri ini kha age yaṋu no no vha na dzi albamu ngafha ya nṋe ndi khou ḓi itela history yanga a thi khou ṱoḓa uri vhangana vha ḓo thetshelesa mhm. hapfi ndo fa ṋamusi ti mm. hedzi albamu dzoṱhe dzi ḓo thetshelesiwa ende shango mm. ḽoṱhe dzi ḓo sala dzi khou thetshelesa so arali hapfi ndo fa nṋe ndi khou ḓiri ndi khou ḓi practice ni ngwangwana so ndi khou to amba uri zwiṅwe zwithu zwi a itea mhm. so ndi soko dropa muzika ndi dropa dzi albamu nda vha ndi khou dzi vhea online ndi khou vhea online zwi sina ndavha uri ndi vhangana ndi a zwi ḓivha zwa uri hu ḓo vha na ḓuvha ḓuvha ḽine vha ḓo thetshelesa ndi ḽa mudzimu muṅwana hu tou vha na ḓuvha ḽithihi kha dzi musician nnzhi ḽine ni mbo ḓi tou break out muṅwe na muṅwe a soko thoma u amba nga hai mhm, a vhathu vha mhm. ḓo vha vha khou pfha mhm, mini arali nṋe ndi sokou dropa muzika eh, ndi khou pfha ndi khou livha uri ni to livha zwavhuḓi uri eh, vhunzhi ha vhaimbi vha dzhielwa nṱha kana vhuḓivheyai mm. vho no ḓi ṱuwa kana nga ḓuvha ḽa u ṱuwa eh. fhedzi akholi ane vha ri ṱhamusi ndi wa mandizha kha ri dovhe hafhu zwa zwino ri to dzhena tshoṱhe kha u bika alibamu mm. i na madzinga mangana hone zwo ni dzhiela tshikhala tshingafhani u ḓi wana ei alibamu ni tshi khou tou amba upfhi no i shuma inwi na i fhedza ee eh, nṋe ndi thoma ngo ṅwala mhm. ee eh, ndi thoma ngo ṅwala ngori ndi a zwi ḓivha zwa uri ndi ḓo ṱoḓa thimu mhm. ndi uri zwithu zwanga zwi ḓi tou nga muthu o no khou dzhia muvi ri thoma ra ri ṅwala dzinyimbo dza vharedi ni noṱhe then nda decide uri okay mm. i ṱireke ndi ḓo i shuma na nnyi na nnyi mhm. ee nda thoma u ita dzikholo ri limana ndi khou ni ṱoḓa kha etrack mhm. so Eh, u to thoma u to shuma albamu zwi a ndzhiela zwi a ndzhiela ṅwaha ndi a mm. prepare arali sedza luimbo lwa makhelwane ho thoma u bva lone um mm-hmm. eh, lwo bva nine months ago albamu isa thu albamu isa thu bva mm-hmm. zwiṅwe zwi bva zwo ri nṋe ndi ndi kale ndi khou prepare mm. eh, zwino zwi a ndzhiela tshifhinga tshinzhi nga maanḓa ngori ndi ṅwala ndo ḓiimisela mm-hmm. uzwana ndi ṅwala ndo ḓiimisela and na to thetshelesa nyimbo nnzhi ndi dzi imba ndi ndoṱhe mhm. zwi amba uri ndi vha ndi na tshifhinga tshinzhi tshine nda khou tshi shumisa u ṅwala u bva afho sa zwino kha albamu ya so mhm. nda kuvhanganya na thimu yo no ḓo tea u ndidzela mhm. nozwana ee vha bas guitar vha lead guitar vha piano nne vha keyboard nozwana so nde- nde- nde- ndi zwithu zwine zwi zwi a ndzhiela tshifhinga ndi tea u thoma nda vha kuvhanganya hezwo a si tsha dzhia tshifhinga ngori ndi rekoda hayani Mhm. so ndi sokou vha kuvhanganya vha vha dzula hanefho nṋe ndi vha ndi khou tou vha vhudza uri ku ita ho luimbo zwino Mhm. ra lu ita lwa fhela ra ra ita mbili dza instrumental dza fhela Mhm. vha khou ṱuwa vha yayani vha ḓo Zwa vhuya vha zwo ḽiṅwe ḓuvha dzudzanyea. ee ee zwino eh, zwi vha zwi songo leluwa u tou swika hanefho kha nṋe ndi songo uri ndi zwinzhi zwine nda vha ndi khou ṱoḓa u zwi khwinisa kha muzika wanga nṋe muṋe ya ndi kale ni tshi khou ni tshi khou lugisela u ya nga zwine na khou sumbedzisa zwone hafha a khole ane vha ri ṱhamusi ndi wa mandisa vhathu vhashu um kha ri lavhelese hafha hu na ḓinga ḽe na ḽi tamba hafha ḽe na vha ni khou tshimbila na romeo ndi romeo a eṱhe ane vha ri ṱhamusi no shuma naye kha album kana vha hone vhaṅwe vhaimbi Hone ni kha vha hone vhaḓivhi. vhaṅwe vhaimbi Eh, ndo shuma na bomo Mhm. Eh, bomo unlimited okay nda shuma na mazwale nda shuma na eh thora thora eh ndi ḓo vha ndo sia muṅwe a thongo sia muṅwe thi ndi Okay. romeo ndi mazwale ndi bomo Bomo. ndi thora thora thi shumi na vhathu vhanzhi vhanzhi vho fhelela vho fhelela ngeno albamu ina maḓinga mangana ina 15 ina 15 eh zwi khou amba uri ah, ndi khou zwi amba uri tenda ndo ndo feature ḓiimisa. vhathu kha track ṱhanu ngori mazwale ndo ima naye mbili Mm. ee oh na venḓa boy poet na venḓa boy poet feature nae u hone ee zwi amba uri ndo ndi ndi treke ndi treke dza sigisi dze nda mhm. imba na vhaṅwe mhm. hei dziṅwe mhm. dzoṱhe dza 11 ee dza 9 ndi dzanga ndi ndoṱhe na vhana ndo ḓiimisa ini mu ee ah, ndi khou tenda khathihi na u fulufhela fhedzi akholi eh ṱhamusi ri tshi khou lavhelesa na tshifhinga dovha fhundu lavhelese zwa zwino eh miṅwa mivhili kana miraru ni khou tevhela no dzula ni hafha ndi a tenda uri ni na target kha sia ḽa eh, ya- ḽa zwa music kana kha nḓowetshuma zwa muzika kha miṅwa mivhili ni khou tevhela a kholi ri nga lavhelela mufhio eh actually eh ni ḓo lavhelela ane na khou tea u to mu a khou tea u to fhufha huṅwe fhethu a nga venḓa u ita interview Eh, wo to fhufhiwa ngwana a thi khou amba ei ndi khou amba ndi khou amba uri ni khou tea u lavhelela muthu wa national Ah, ni khou uri ndi ṱuwa zwithu vhele. zwine ei, ndi kale ndi nawo muloro uri ei, kha ndi bve ha fhethu hune nda vha hone ei ndi ndi ndi ri vhathu vha ri jozi vhathu vha ri gai vha ri cape town kha ndi fhufhe hoṱhe ndi performe ha fhethu ndi vhe nation zwi konadzea ndi ye international to uri a zwithu zwa easy mara muloro wanga ei, ndi u bva hafha venḓa Mm. nda ḓivha muimbi wa venḓa mara ndi sa khou tou tshilela u imbela venḓa u imbela shango ḽoṱhe Mm. muzibona ndi ndi akholi zwino hoyo ee zwino he akholi heḽi ḓinga heḽi ḽa kha ene ndi khou ḽi funa nga maanḓa nṋe ndi khou humbela uri ndi ḽi pose so hezwi ndo ḽi vhea nga heyi nḓila ndi khou humbela uri na inwi ni vhe ni tshi khou ḽi performa live zwino hanefha kha vuwane fm 88.7 eh, ndi tshi khou tenda khathihi no fulufhela nnḓa nyana vhone vhathetshelesi vha ḓa vha tshi khou zwi funa nga maanḓa khelo

Ee. ro ima kha minete mina fhedzi phanḓa musi heino nyambedzano i tshi swika magumoni um mutikelesi wanga 0720143891 ṱhamusi no vha tshikadzhia vhavhili kana vhararu a khole i nga vha i yone mbudziso ine vhari ṱhamusi ndi nga vha ndi songo ni vhudzisa yone phanḓa ha musi ri tshiyo vhudzisa uri vhathu vha nga ni vhona nga nḓila-ḓe ndi zwifhio zwine vhari ṱhamusi ni nga tama ḓiwa ni khou zwi khis- eh, ni khou zwi swikisa eh, kha vhathetshelesi vha vuwane fm vhoṱhe Eh, zwine nda nga zwi swikisa ndi zwa uri vhathu vha tshi vhona ndo ima ngo rali ndi na vhathu vhane ndi tshi ndi a a kholi o ima nga u rali ndi nga si vha valele nga nnḓa Mhm. Eh, ri na vpride vpride ndi muthu ane u nsponsora nga dzividiyo Mhm. Okay. Mhm. dziclip dziṅwe na dziṅwe ndi onoyu o imaho hanefha vha nga Okay. mu tsheka kha facebook ndi vpride multimedia Mhm. eh, kha facebook ri dovha ra vha na vhaṅwe vhane vha nsponsora sa delta Mhm. eh, solution vho vha nsponsora nga music video Okay. ri dovha futhi na ra vha na eh, vha nḓilani travel and tour mhm. ndi vhone vho nsponsora kha music video wo no pfhi muruṅwa mhm. wo bva zwa zwino ri dovha ra vha na ngaledzani environmental services mhm. ndi vhone vho nsponsoraho kha kha kha music video wenu wanga we wa bva wa latest wa zwino zwino wo no pfhi muruṅwa hmm. eh ndi company mbili dzo ro tangana dza ri no a ri muthuse ngei nḓila so vhathu vha tshi vhona ndo ima ngo rali a si nṋe ndi ndoṱhe eh ndi vha ndi na thimu murahu hanga ini yo to ḓiṋekedzela u shuma na nṋe mhm. ya ah, ndi khou livhusa nga maanḓa a cole 0720143891 von fm 88.7 ṱha arali a hone muthihi kana vhavhili vhane vha khou amba uri a cole ni sa ri bva nḓuni dza khashu na musi ri a tama u ḓiwana ṱhamusi ri tshi khou to amba na inwi eh, kana ri tshi khou ni vhudzisa zwiṅwe tshifhinga ndi tshenetshi heno ndi masiari ri yo ri vhusangeyo ndi na a cole afha Eh, ndo kopa zwone vha khou amba na ngalidzani phungo bva mphepidi mageseni khoi a kholi akoli ee nda uri ni na nṋe ndi yo ndi humbela u pfa ngeyo hai ngeno phepidi ho takaliwa ndi tshi khou ngo ni vhudzisa uri ni ri mini kha vhathu vhane vha khou ko- ko- kopa mu- muzika waṋu Hmm. ngori ndi khou vhona no fara yone nḓila zwino kha vhathu vhane vha khou- vha khou kopa muzika waṋu ni ri mini khavho um hei ndi zwithu zwine eh, zwi khou konḓa nga maanḓa uri ri to zwi khantsela uri vhathu vha nga kopa muzika mara vhathu kha vha tou vha na mbilu ya tshilidzi nṋe ndi so na nṋe ndi vha ndi khou ṱoḓa u ḽa kha vha tou vha na mbilu mbilu ya tshilidzi uri no ri ḓo sapota mutukana wa hayani ee ee kha vha tou kha vha tou pfa vha tshi mpfela vhuṱungu uri zwino nṋe ndi tshi khou kopa ṅwana wa vhathu u ḓo ḽa mini Mm, ende na zwezwo ri khou- ri tshiṅwe tshifhinga vho sa kone u wana vho ku function nga hafha fhifhi ḓivha uri to ni vhona live a zwi tsini nga maanḓa kha ri to lindela zwezwi eh, a ri to lindela eh, dzi lockdown dzi tshi khantseliwa eh, ri tshiya kha levele dzo teaho uri ri ite maḓikiṱa ndi ḓo vhonala na phiphidi hai zwavhuḓi mani ee ri kwesa nga maanḓa thi Ah. ndi ndi eh, ndi musi thamusi ndavha ndi khou dzhia muthihi hafha kha fone fm 88 7 kwatisa lushaka a khole arali vha tshi kho ni ṱoḓa vhathu vha nga ni vhona nga nḓila ḓe Eh,

433 so ri nga wanana na kha facebook ndi akholi mandiza music vhathu vha ita music mi- mistake wo- wo wo ṅwala akholi ni akholi ndi a c o l l y okay akholi mandiza nna vya tshinepe tshifhio hanefhaḽa Eh, ndo vhea tshinepe tsha musi ndi khou imbelela ni khou ndo imbelela ambara hembe ya tsheke Hembe ya tsheke. Arali- arali eh, andiri ndi hembe ya maluvhaluva dzedzi dza makanti dza ano maḓuvha so so a- arali vha tshi khou ṱoḓa u mfolowa vha nga mfolowa kha akholi mandiza music eh, kana ah, eh, facebook yanga ya personala ndi akholi mandiza Mhm. Akholi kana kha instagram ndi akholi underscore mandiza kha twitter ndi akholi mandiza kha Akholi youtube nahone ndi na video dzavhuḓi vhukuma dzo no dzo dropiwa ono uno ṅwaha Mhm. ndi akholi mandiza vha setsha hanefhaḽa vha ḓo wana zwithu zwanga zwoṱhe zwo vheiwa Eh, ndi khou ḓo jam t fhedzi ane ndi ane ane a ḓo ndivhuwela kha akholi mandiza a kha vuan fm kha 072 014 3891 hoyo u ḓo amba na akholi

o ḓi zwi bula hanefho uri vha ya gai na gai vha ḓo u wana ee hoyo vho o no kopa vho kha to zwi pfa vho mbiluni yawe uri ndi khou tshinyadza afha fhethu ee kha to zwi pfa kha pfe a tshi to mpfela vhuṱungu Zwi kha to vha na fana- mbilu ya tshilidzi zwi fanela a tshi khou tswa tshelede ya u renga vhurotho vhurotho vhune a ḓo vhu ḽa ee ngo zwi wana ee ee ndi ndi anga ayo mafhungo na mukalaha la ndi khou livhuwa nga maanḓa man hai a hu na vhuthada ndi khou sa ḓivha uri albamu yeneyi ine ya khou ambiwa afho i hone afho yo fariwa nga tshanḓa naa ee hafhanoni tho ngo ḓa na dzikhophi Mhm. a thongo ṱangana na dzikopi hey, kopi dzo ḓilo fhela ndi nḓilani Ivo. ngori ndo pfuka nga ḓoroboni ndi tshi ḓa so dza fhela kopi so ndi ḓo ita dziṅwe kopi eh, eh, na vho mike vha vhashapu none vho mike ro no amba ndi ḓo vha foinela Hai, ahuna vhuthada ṅwana mukala ya Ri vhusa nga maanḓa Mikey. okay a huna muthu a ḓa general g mike november a si eme kha ri mbo ḓi dzhia minete muthihi fhedzi a khole ri mbo ḓi amba na vhaswa khathihi na vhadzulapo vhoṱhe vha afurika tshipembe ri tshi khou lavhelesa tshiimo tshine shango ḽa vha khatsho tsha covid-19 ri ri mini sa muimbi eh za muimbi ndi khori na nṋe nda ndi na show ndo i khantsela ngori mupresidennde vho amba so ndi khori roṱhe kha ri pfhe zwine presidente vha khou amba zwone mm, mm, arali vha mm. khou ri hu songo kuvhanganiwa hu songo kuvhanganiwa mm-hmm. arali vha khou ri vha 50 zwi konadzea kha vhavhe vhaṱuku kha 50 mm-hmm. so kha ri vhe vhathu vhane ra ambara mask mm-hmm. kha ri ite zwezwi zwo sanitizer zwi no khou ambiwa nga mupresidente ndi uri zwine maipfi anga ane nda nga to a sia na vhathu ndi uri kha ri tevhedzele zwine mupresidente vha khou amba zwone ri ḓo vha safe vhone vho ita zwine vha khou ita zwone vha risa kha level 5 mhm. zwino a ri vha tikedze ngo ita zwine vha khou amba zwono ri fhedzisele ro vhuya kha level 1 ri tshi khou mhm. performa na vhaṅwe vhathu ah, zwo pfala nga maanḓa akholi ane vha ri ṱhamusi andi wa mandedza livhusa nga maanḓa akholi kha tshifhinga tshaano ḓuvha na ṋamusi ndi a tenda ngo tshifhinga na tshi nga ita zwi tshi nga maanḓa mm. hu na ḓinga nga fha murahu ḽi koni sengenedza ndi khou zwi vhona ḽipfi ndi funa inwi ndi bva kha libamu yeneyi ya makhelwane

ri vhuesa nga maanḓa kha dzi vulela dzithingo eh, dzi nḓila ne i know hu khou livhuwa nṋe man khou livhuwa nṋe a sala festa ya shapshapa